Bu ýerlere-de ýagny iş maksat bilen ýene beýleki käbir maksatlar bilen geldim. Ýene-de yzyma Seula barýan sebäbi nomerym ýapyldy düşünmedim. Bir aýlyk satyn alypdym. Heniz bir hepde galdy ýöne nomerym ýapyldy. Barybir men bu gün Seula dostum bilen garşylaşmalydym. Bir özbek dost almaly zatym bardy. Oňa baranyma görä nomerimi bir zatlar edip gaýdaryn. Dostlar bu paranam olar ýaly ullakan bir ýer-ä däl. Ullakan bolmamazyna garamazdan daşary ýurtlaryň sany şeýle bir kän. Daş töwerekde esasan özbeklerleň. Ýalylar gezip ýörkäň görseň çadamdan biri ikisi hökman ýaňy daşary ýurtlular gabat gelýär. Garaýlar bu ýerde dükan, restoran zat ýöretýän bolaýmasalar ýa-da ony muny satyjy bolaýmasa aňsat hatda satyjylaryňam köpüsi Meselem ine şu görýän markediňe Hyýmitler diýýär hytaýça ýazylgan. Soňra bu ýerde Arbat diýýär ony. O-da özbekleriňki ýaly şoňa meýle. Orsça bilen ýazylan özüňiz düşünersiňiz ýaňy şu orsça gürleýän şo töweregiň adamlarynyň açan çörek dükany. Indi tek ondan başga onlarça bar. Bu ýerde-de ýene hytaýça ýazylan. Şu market ana ýokarda ýene bir market taýlanky. Ol öňümizdäki hem türk birabiňki. Gara şular ýaly dostlar daşary ýurdan gelen adamlar üçin käbir adamlaryň pikir edişi ýaly hökman koreýleriň onysyny iýýäňmi koreýleriň munysyny iýýäňmi çikrik iýýäňmi siňek iýýäňmi olar ýaly däl dostlar her ýerde her hili ýer ýaly zatlary tapdyrýar isleseň şular ýaly türk restoranlary ýa özbek restoranlarda tapdyrýar Abi dükkan açyk bırak ýolsun Tortilla chicken kebap diýem abi. Kanda döner. Ýany bilen hem şeýle aýranyny alýaň. Geçen günlerde-de men bir gezek gelipdim bärik. Tagamy şeýle gowy. Bahasam ine meň ýaňky alanym. Sekiz müň. Aýran aldym üstüne iki müň bolýa. On müň. O da sekiz dollar töwerek bolýar. Ana ol ýerde ýene Halal Bakery diýýär. Bärde Halal Mart diýýär. Bärde Dilşod Nonboýe diýýär. Şeýle üç dört sany. Ýenede bu Dilşodyň özüniň meň bilýänim ýenede bir iki sany markedi bolmaly. Restoran tam maýaly gapdalynda. Iýjek bolýam tapdyrýar. Biziň iýjek naharlarymyzam tapdyrýar. Koreýleriňka baryp hem käbir koreý naharlaryny zatlaryny iýeňdedem erbet zat diýildigi däl. Birazjyk Tagam başgaça bolup bilýär, bolmanam her milletiň, her ýurduň özüniň bir kulturasy bar. Nahar ediş däp-dessury bar. Ediliş görnüşi başga, tagamyna bir zatlar goşýarlar, ýöne beý diýildigi, iýmezçe zatlar diýildigi däl. Dostlar, iki sagatlap awtobusda, metroda oturandan soň, Seulyň merkezine-de geldim. Bu ýerik Dongdamun. Design Plaza Stil ýa, hol görýän binaňyz. Metro Station-yň ady Dongdamun History and Culture Station, Taryhy we Kultur Station-y ýaly, şu ýerler esasy şolar ýaly ady bilen tanalýar. Bu ýere gelensoň edil garşysynda şu gapdalda şu görýän köçämiz, ýagny şu birinji köçeden çepe tarap öwrülseň. Lar bar, esasy daşary ýurt marketleri bar ýa-da daşary ýurt restoranlary. Atlary bar. Iň esasy üzzük görlen mongollaň restorantlary, marketlary kän. Garaz şo ýerde köp zatlaryň, işiň zadyňy bitirip bolýar. Birem ilki bilen Koreýa gelen wagtyňyzda göni Dongdaomun History and Culture Station-na gelip, nomer işleňňiz zatlaňyzy aljak bolsaňyz şu ýerden alyp bilersiňiz. Meň nomerym bir hepde ýaly öň gutarmagynyň sebäbi, käbir sebäpler bilen Hytaýa jaňlaşyp habarlaşýan. Dik, şoň üçinem meň alan nomrym limitsiz bolanlygy üçin, diňe Koreýaň öz içinde limitsiz ekeni. Daşary ýurda zada jaň etseň, öz içindäki şol limitsiz nemesinden tutup aýryp, günüňi azaltýar eken. Garaz, şoň üçinem nomry täze açdyryp bilmedim, şu badam internetsiz. Köçede gabat gelen Wi-Fi ýa-da awtoda münseň, awtozlarda Wi-Fi bar, metro münseň, metrolarda Wi-Fi bar. Şolar bilen eýdip-beýdip ulan neme ýetirmäge çalyşaryn. Mundan başga-da, eýläbeýlä gitjek bolsaňyz, mapler gerek bolýar. Mapleri internetde ulanyp bolýar. Esasan iň köp ulanýan bäri daşary ýurtlaryň köp ulanýanlary Navermap. Internetiň bolmadyk ýagdaýynda-da Maps Me diýip bir APP bar. Ol APP-ni telefona ýükläp alýaň. Ýagny internetsiz nirede bolsaňam ulanyp arkaýyn adyp bilýäň. Bir etmeli zadyňyz geljek ýeriňize barmazyňyzdan öňinçä şu barjak ýeriňiziň şäheriň nemesini ýükläp almagyňyz gerekli. Mysal üçin Seula geljekmi Seuly ýükläp almak gerekli. Ýa başga şähere gitjekmi şo ýerini ýükläp almaň gerekli. O da bir bäş minudyň işi ýagny altmyş. Üç megabaýt, ýetmiş megabaýt ýöne internetden. Girýäň özi ýüklemegi çykarýa, download diýip çykarýa. Soň ýükleýäň, çyka alýaň. Soň mugt ýagdaýda seň ýoluň adyny görkezýä, arkaýyn ulanyp bolýa. Gaty gowy map app bizi. Hälki ýala daşary ýurt tagamlaryny iýjekmi ýa bize meňzeş türki tagamlaryny iýjekmi, haýsylaryny iýjek bolsaň şu doňdamun. Şu ýerde özbek restorantlary, mongol restorantlary, rus marketleri bar. Imperiýa zat diýdi. Içinde esasy Russiýadan ýa Orta Aziýadan zatdan gelen önümler zatlar bilen. Garaz diýen zadyňy Çykdyrýar. Şoň üçin bu ýerem maslahat berýän eger gelen ýagdaýyňyzda gelip tagamlaryny dadyp aýlanyp görüp bilersiňiz. Bu ýerde aýdyp geçeýin men eýýäm iki üç gün bäri maska dakýan sebäbi holuň hostelde galan günüm men konsner öçürsem ýene biri konsner açýa diýip men öçürýäne ne öçüremok haýallatýanna ýene biri konsner açýa şeýdip birazjyk üşäpdirin ýaňy bärden iki sany derman aldym. Ýaňky ýerden oda. Bahalar hytaýyňky bilen deňräk, birazjyk gymmadrakda ýöne oňuş boýunça dal deňräk. Soň ýene zat soraýarlar. Egneş ýa ýene bir zat telefon, elektronika şolaň bahalary nähili hytaý bilen deňmi ýa Koreýa gelip şolar ýaly zatlar alyp bolýamy. Käbirleri kamera soraýar. Kamera zat alsaň nähilek diýip. Ýene bir görkezmek islän zadym Koreýada Jimani diýip bir elektronny. Wirtual hasap açyp bolýar. Töleg zatlary şondan alybam bolýar, ugradybam bolýar. Ondan hem bir karta açdyrdym. Ine, ýani G-money trans diýilýär. Ýa-da turist visa bilen hem şu karty açyp eliňe alyp bolýar. Men ine turist visa bilen şu karty aldym. Bärde bir belli salgymyň ýoklugy üçin bir özbegistanly dostum öýüne ugratdym. O-da maňa şu wagt getirip berdi bärde. Ol hem Olerana gelip gabatlaşdyk. Wagtym ýokdy, öýde lid zat did ýok, tawalip galdym. Esasy temamyza geleli, bu wideony çekmegimiň esasy sebäbi Koreýadaky işleýän daşary ýurtly işçiler we Koreýada näme üçin daşary ýurtly işçiler gerek, näme üçin daşary ýurtlylar Koreýa gelýär bu zatlar barada gürrüň eder. Birinji sebäplerden birisi Koreýa daşary ýurtly işçiler hökman gerek dostlar, çünki häzirki Koreý ýaşlary çaga dogurmak islemeýär ýadam wagtynda öýlenmek islemeýär. Ýaşynyň otuz-otuz bäşe barmagyna, käbirleriniň kyrk-kyrk bäşe barmagyna garamazdan, öýlenmän gezip ýörenleri bar. Çünki durmuş ýany, ýaşaýyş bular üçin hasam adam sany känligi üçin bir bular ýaly ýurtlarda ýaşaýyş birazjyk kynrak bolýar. Çaý içdirmek kynrak bolýar, maşgala bilen ýaşamak biraz agyr bolýar. Şonuň üçin hem köpüsi, köp ýaşlar zatlar, Aý, men çaga ýetişdirmäýin. Äý men öýlenmäýin diýen pikir bilen gidip bilýä. Birem Koreýanyň köp ýaşlary Amerika gidip, ýagny Amerikan Birleşen Ştatlaryna gidip zat edip ýaşamagy saýlaýarlar we köp ýaşlar eýýäm o ýerlere gidip işleýärler. Elbetde Amerikada bu koreýlere has aňsat kabul etýär. Mysal üçin biz ýaly Orta Aziýadan biri çykyp Amerika gitjek bolsa etmeli işlerem kyn bolar, ýene o ýerik baransoň giriş etmesem biraz. Kynrak bolar ýöne koreýler eger gitjek bolsa işlerem aňsadrak bolar girmesem gaty aňsat bolar ýani şolar ýaly ýagdaý barlygy üçin birem aýlyk zat bärik garany amerikada has gowy bolany üçin iş mümkinçilikleri zatlar bar şolar ýaly sebäpler bilenem günorta koreýadaky garrylaryň sany köpelýä ýaşlaryň sanam azalýa daşary ýurtdan bular eýýäm daşary ýurtlylary getirip işçi almaga mejbur bolýalar hatda millionlarça işçä mätäç. Eger millionlarça işçä mätäç bolmadyk bolsa, bu ýylyň başynda hasaby, bu ýylyň başyndaky hasaba görä, iki ýarym milliona ýetmezdi sany. Bolýa olardanam bäş ýüz müňi talyp diýip alan ýagdaýynda-da ýene talyplaryň ýarsyndan gowragy bu ýerde işläp gezýä eýýäm meň birnäçe sany talyp dostlarym, talyp tanyşlarym bar. Olaram eýýäm bu ýerde işläp ýörler. Esasan haýsy ýurtlardan kän? Hemme ýerine diýen ýaly özbekler kän. Ýene-de Nepal taraplardan görmek bolýa. Bangladeş taraplary, Wýetnam. Has kän saýlandymma garaz şolar ýaly türkmen men dogrusy gabat geldim ýöne köp däl köp gabat gelmedim türkmeniň sany Köneorta Koreýada azrak bolmaga çemeli biram wiza ýagdaýlary biz üçin birazjyk kynrak iş wiza zat almak biraz kynrak bolanlygy üçin şolar ýaly sebäplerden diýip bilýän indi näme Koreýara millionlarça daşary ýurtly gerek ýenedem Koreýa gelip otyr esasy gitýänleriň sanyndan gelýänleriň sany has kän diýip bilýän bularam Şol sanda ýa daşary ýurtly geregem bolsa, daşary ýurtly işçilere mätäjem bolsalar, ýene-de buny bir deň aralykda tutmaga synanyşýarlar. Dokumentalnyý ýaşatmaga, dokumentalnyý işçilerini has öňe mümkinçilikler döredip, ýagny kontrakt zat baglanyşyp, dokumentsiz bolanlaryny saklamaga çalyşýarlar. Şol sebäpden hem biz eger türkmenler gelen ýagdaýynda Günorta Koreýa, aeroportda zatda saklap, birazajyk egläp bilýärler, sorag berip bilýärler, interwýu alyp bilýärler. Onuň üçin seresap bolmaly zatlary men öň Düşündiripdim gelende näme zatlar gerekgän Koreýa gelende birinji çeken wideomda bar onam o wideodan geçip görüp bilersiňiz bu gapdala olýa. Indi daşary ýurtlular günorta Koreýa gelip näme işlerle meşgullanýalar esasy daşary ýurtlularyň etýän işleri koreýleriň özüniň etmek islemeýän işleri dostlar bunam bilmek şu ýerde peýdaly gaçgak gezip ýörenlerem bar buny bu ýerde aýdyp geçeýin hakykat zatmy hakykat zat gaçgak gezip ýören daşary ýurtlular şeýle bir kän yzysyz gezip ýörenler Şeýle bir kän. Nähili hem bolan ýagdaýynda işlenýän işler üçünji derejeli, onki derejeli edilýän işleriň sanynda. Olaryň arasynda men öň pikir etýärdim, diňe daşary ýurtlular gelse, diňe daşary ýurtlular şeýle agyr işler etýärmika diýip, ýöne koreýleri hem görmek bolýar. Ýöne koreýleriň sany az, daşary ýurtlaryň sany has kän. Koreýler barada aýtmak gerek bolsa, koreýleriň iş ahlagy bar ýerinde. Koreýler işine şeýle bir berlen, olar on sagat, onki sagat diýmän ýa-da belli bir iş, Sagady bolýar, şo sagadynyň soňky minudyna çenli dowam edip, nähili agram bolsa, şony dowamly etjek bolup, ýagny gaçmaklyk ýok, işden gaçmaklyk ýok, şolar ýaly ýagdaýlary bar. Şoň üçin hem köp daşary ýurtdan gelenler Koreýadadaky edilýän işleri bir azajyk agyrrak görýärler, koreýleriň hereketlerini bir azajyk gatyrak görýärler. Sebäbi özleri şeýle, bular hem näme gelen ýeriň bilen bol, biz ýalak bol diýen ýaly, özlerine görä çalt iş etmäge çalyşýarlar. Işleri zatlar garaz, edilýän işler agyr, ýeňillerem barmy? Bardyr ýeňildirem elbetde, ýöne Koreýadaky edilýän işler agyr. Elbetde sen daşary ýurtdan geldiň bolmanam seni ofise oturdyp ýa bolmasa ýene bir zada olar ýaňlatdyr etdirmeýärler elbetde. Bu wideonam dostlar gaty uzak edip oturmalyň şu ýerde soraýyn. Işlerimden başagaýlyklarymyň daşyndan wideo çekmäge çalyşýan ýaňky ýaly esasy ýolda bolýan. Awtobuda oturdym soň metroda oturdym bardym nomrymy düzetmäge çalyşdym nomrymy bitirip bilmedim internetimem ýok birazjyk kynrak. Ondan soň ýene bir özbek dostumyň ýanyna gelip ýaňky Kartymy aldym. Oňa çenlem ýene metroda gelýän, internetim ýok, zadym ýok. Diýjek bolýan dostlar ýany wideolarymy dowamly hemme zady düşündirip nokatma nokat aýtmaga çalyşýanda ýöne aýdyp bilemok, oňaramok. Sebäbi öz işimiň daşyndan başagaý wagtdan soň daşyndan bir zatlar etmäge çalyşýan. Ondan soň montažym biraz eglenýän montaž işlerini etmäge çalyşýan garaz. Şolar ýarak. Indiki wideolarda dostlar nesip bolsa näme hakynda bolar? Biraz işler hakynda bolar. Işde näçe gazanylýanlygy hakynda bolar we Koreýa gelmelimi, gelmeli dälmi, gelen ýagdaýymyzda nähilek bolar, gelmedik ýagdaýymyzda nähilek bolar ýagny şolar ýaly zatlar barada gürrüň bermäge çalyşarys. Häzirlikçe sag boluň, özüňize, ojagyňyza saglyk dileýän, sag-amanja galyň.